Insellmilkom, nistednukom għal programm ieħor mis-sensiela Difensu, Eroj u Difensuri taċ-Ċiviltà Nisranija. F'dan l-episodju ħa nitkellmu fuq il-miraklu tal-Vistula. Il-Polonja, pajjiż Kattolku, l-ikbar saltna tal-Ewropa, difensur taċ-ċiviltà Ewropea mill-invażjonijiet tat-Tartari u tat-Torok, fis-seklu tmintax waqa' f'diżordni. Dal-pajjiż mhux biss kellu qasmiet kbar interni imma saħansitra ġie attakkat mir-Russja, mill-Prussja u mill-Awstrija. Dawn it-tliet pajjiżi kbar qasmuh bejniethom u ddikjaraw li l-Polonja m'għadhiex teżisti. Imma, fl-elf, bejn l-1914 u l-1918 kellek l-Ewwel Gwerra Dinjija. u fl-1917 kellek ir-Rivoluzzjoni Russa, speċjalment il-fażi Bolxevika tagħha, li kienet għateja, li għamlet ħafna ħsara lir-reliġjon. F'dan it-taqlib kollu, il-Pollakki fl-1918 kuraġġ ħila imma anke b'daqsxejn xorti u bl-għana talla reġgħu nħolqu bħala pajjiż indipendenti. Però pajjiż li kien imdawwar bl-għedewwa, mhux biss politiċi, kellek il-Ġermaniżi fuq naħa u r-Russi sew Komunisti u sew mhumiex fuq naħa oħra, imma wkoll kellek għedewwa ta' reliġjon. Dawn kienu l-Bolxeviki. Ir-Russja dik li issa kienet ir-Russja nbidlet fl-Unjoni Sovjetika. Din f'dan iż-żmien il-Pollakki sabu ruħhom jiġġieldu kontra bosta għedewwa, però immexxijin minn mexxej ismu Josef Pilsudski, dawn iddeċidew li jeħduha kontra l-Russja Komunista, kontra s-Sovjetiċi. Anki pprovaw jgħinu wkoll li dawk ir-Russi li kienu antikomunisti kif ukoll lill-Ukreni li kienu wkoll qed jiġġieldu kontra s-sistema Sovjetika. Insomma, kien hemm ħafna konfużjoni u ġlied, però li kien żgur li f'din it-taqbida sew is-Sovjetiċi mmexxijin minn nies bħal Trotsky, bħal Lenin, Stalin, anki kellek il-ġenerali tagħhom Tukaċevski, kienu nies kommunisti fanatiċi, jobogħdu kull forma ta' reliġjon, sew Kattolika u sew Ortodossa. Dawn raw li jekk jieħdu l-Polonja, mhux biss jeqirdu r-reliġjon Kattolika, imma jkunu jistgħu jferrxu l-komuniżmu mal-Ewropa kollha. Allura għal bosta Pollakki din kienet kruċata. Gwerra kontra ideoloġila li mhux biss teqred thedded l-eżistenza politika tal-Pollakki imma anki dik spiritwali. Issa, bejn it-tnax u l-ħmistax t'Awwissu, ħmistax t'Awwissu, Jum Santa Marija, F'1920 seħħet dik li ħafna jqisuha bħala l-battalja li ddeterminat il-futur tal-Polonja u tal-Ewropa kollha. Kif għedna, l-Polonja kienet irrestawrat l-indipendenza tagħha U ħelset minn dawk il-forzi li kienu okkupawha, sew ir-Russi u sew il-Ġermaniżi u l-Awstrijaki, għaliex dawk bdew jiġġieldu bejniethom. Bażikament il-Pollakki sabu ruħhom fi ġlieda bejn żewġ imperi u kienu kapaċi jimmanuvraw u jieħdu pajjiżhom kollu lura. Il-Polonja reġgħet inħalqet mill-ġdid, stat indipendenti li ta importanza kbira r-reliġjon Kattolika. Madanakollu, kellek kunflitti kellek kunflitti politiċi anki fir-rdiet kif ukoll ġlied f'territorji fejn diffiċli jżommu l-kontroll, kellek ħafna diżordni għall-bidu. Fl-istess waqt kif għedna s-Sovjetiċi kellhom pjanijiet li jivvadu l-Polonja, jissottomettuha u jxerrdu r-revoluzzjoni Kommunista minn ġol-Polonja għall-Ġermanja u l-kumplament tal-Ewropa. Il-lega tal-ġnus, li speċi kienet il-lega li wara l-Ewwel Gwerra Dinjija kellha tiggarantixxi t-tmiem tal-gwerer kollha, dik li qisha l-ġnus magħquda tal-lum, Irrikonoxxiet il-Polonja, però ħafna bdew jaraw li kienet forza, kienet qisha ljun bla snien. Il-politiċi Pollakki kienu mħeġġa jagħtu sehemhom biex anki jiddefendu l-arthom u jiddefendu ċ-ċiviltà kontra l-komuniżmu. Issa l-mexxej Pollakk sadattant, Josef Pilsudski, iddeċieda li hekk kif is-Sovjetiċi kienu qed juru theddid kbir lejn il-Polonja, jattakkhom minn qabel. Invada l-Ukraina, hemmhekk sab għajnuna minn elementi Ukreni u saħansitra wasal fi Kiev. Imma il-Bolxeviki għamlu kontrattak ehm, u reġgħu ħadu Kiev. U minn hawnhekk l-armata sovjetika organizzata minn mexxej komunista eh, Leon Trotsky kif ukoll minn Maesċal Russu Tukaċevski invadew il-Polonja u bdew javvanzaw lejn Varsavja. F'dan il-mument inqala' paniku sħiħ. Qisha l-Ewropa kienet ipparalizzata. Il-biża' l-kbir kien illi jekk taqa' l-Polonja, ġewwa l-Ġermanja kellek ġa rivoluzzjonijiet u elementi komunisti organizzati mill-istess Sovjetiċi u l-Pollakki u r-Russi komunisti flimkien ma' Pollakki Komunisti jingħaqdu ma' Ġermaniżi Komunisti u l-Komuniżmu jfexx fil-kumplament tal-kontinent. Id-diplomazija Ewropea kollha falliet, il-diplomatiċi kollha ħarbu, baqa' biss ġewwa Varsavja n-Nunzju tal-Vatikan Achille Ratti, li ftit wara laħaq il-Papa bħala Papa magħruf bħala Papa Piju Ħdax. Hawnhekk meta bdiet l-offensiva minn Pilsudski, ra li l-unika ħaġa kif seta' jsalva lil pajjiżu kien billi filwaqt li l-forzi Sovjetiċi kienu ħafna iktar b'saħħithom minn dawk Pollakki aħna però kellu jattakkhom. U hawnhekk jidħol dak li kien seħ miraklu għaliex f'din il-battalja kien l-aħħar tama ta' mhux biss tal-Polonja ma tal-Ewropa kollha. Pilsudski ġabar il-forzi kollha Pollakki, għamel kuraġġ, però kulħadd kien kważi qata' qalbu. U kif għedna, assedjati u magħfusin, il-Pollakki kienu ħa jaqtgħu qalbhom ukoll, biss kellhom ħaġa favurihom. L-imħabba lejn pajjiżhom u l-imħabba lejn ir-reliġjon, ir-reliġjon u l-patrija. U din il-forza, imħeġġa anki mill-kleru Kattoliku, qajmet, qanqlet poplu sħiħ biex jaqbad l-armi u jiddefendi l-fidi tiegħu. Il-Pollakki fetħu kontrattakk u Sovjetiċi li kienu resqu prattikament fit-truf ta' Varsavja kellhom jirtiraw. Għal tlett ijiem sħaħ kien hemm battalji disprati, ġlied li ħadd ma kien jaf fejn sejjer. Bosta Pollakki qalu li f'din it-taqbida raw mara bid-dawl b'tarka f'idha u b'xabla tidderieġi d-difiża ta' Varsavja. Bosta huma konvinti li kienet l-għajnuna t'Alla li wasslet għal din ir-rebħa. li hu żgur li fil-jum tal-Axxensjoni ta' Marija Santissima, il-Polonja Kattolika ħelset mis-Sovjetiċi Komunisti. Baqgħu għaddejjin sa parti mill-Ukraina u keċċew 'il barra l-Bolxeviki. Il-Komuniżmu ġie mwaqqaf milli avvanza fl-Ewropa għal madwar 30 sena. Li kieku ma seħħx dan il dak li huma kienu jsejħulu bħala miraklu, li kieku il-komuniżmu kien jinfired żgwax. Il-Ġermanja kienet tinfarka u Franza wkoll kienet għadha għajjena kien komuniżmu kien jinfirex. Din il-battalja kontra l-komuniżmu ateo ma kienitx l-aħħar waħda, kienu kellu jgħaddu ħafna kunflitti bejn Kattolċi u Pollakki. bejn Kattolċi, skużawni, u Bolxeviki u Komunisti, speċjalment min-naħa tar-Russja, min-naħa tal-Unjoni Sovjetika. Iżda f'din it-taqbida kienet l-iktar waħda importanti. Tajjeb illi ngħidu illi wara din it-taqbida għal madwar 20 sena l-Sovjetiċi ddeċidew li ma jibqgħux Jippruvaw jimpurtaw rivoluzzjoni tagħhom b'mod dirett imma jinfurzawha f'pajjiżhom, ġewwa r-Russja u ġewwa r-repubbliki, dak li xi darba kien l-Imperu Nisrani Ortodoss Russu. Għal dan il-kuraġġ, għal dan il-miraklu ħa ngħidu hekk, kien hemm żewġ eroj, Josef Pilsudski u Achille Ratti, li kellu 'l quddiem isir il-Papa Piju Ħdax. u l-poplu Pollakk kollu. Għalhekk aħna tajjeb insellmulhom, insellmulkom u nirringrazzjawkom talli salvajtu l-Ewropa mill-ideoloġija atea tal-komuniżmu. Grazzi.